Helo! Gwefan gwych yr wythnos hon yw Scoop It. Beth yw Scoop It? Wel, yn syml, dyma fan i gadw erthygle diddorol mewn trefen, hynny yw erthygle yr ydych chi yn dod ar eu traws nhw ar y we. Rydych chi'n cadw'r erthygle yma mewn byrddau, a maen nhw'n galw'r byrddau yma'n testunau neu topics, lle fe sylwch chi bod yna pump bwrdd yma, neu pump testun, a'r rheswm am hynny yw achos pump yw'r uchafswm o ran y, yr un sydd am ddim. Felly, beth sydd 'da fi fel testunau? Un, unrhyw beth sydd yn ddiddorol a dwi'n meddwl byddai myfyrwyr busnes yn hoffi eu darllen nhw, dwi'n rhoi mewn fan hyn. Felly cliciwn i. pethau fel sut mae Twitter yn gwneud elw, cwestiwn sydd wedi codi yn y gwersi yn barod, uh, rhywbeth am yr uh, America a fel maen nhw'n creu busnesau ar gyfer cwn. Beth arall sydd dyfu? Wel, mae dyfu uh, un sydd ar theori, strategaethau prisio, gan daw dyna beth mae blwyddyn deuddeg yn astudio ar hyn o bryd. A sylwch chi ar y dde hefyd, mae Scoopit yn medru codi argymhellion i chi neu gwneud argymhellion i chi, os ydych chi'n dymuno cael nhw. Os a yn ôl, dangosai chi rai enghreifftiau eraill. Um, o ran y strategaethau prisio, rwy'n rhoi astudiaethau achos mewn fan hyn. Felly, unrhyw beth dwi'n dod ar draws ar y we, dwi'n meddwl sydd yn enghraifft dda, fel Starbucks, Netflix ac yn y blaen, um, sy'n benodol i'r testyn yma, dwi'n sgwpio mewn fyna. Ewn ni nôl eto. Mae un hefyd ar gynllunio busnes a bod yn entrepreneur. Felly mae'r wybodaeth eto, dwi'n dod o draws Arwyd, dwi'n gweld reit, falle bydde y myfyrwyr yn gweld diddordeb, yn cael diddordeb yn hwnna, dwi'n sgwpio fe, mae fe'n mynd mewn fan hyn. Os a'i nôl wedyn, i fan hyn, i fy nhestun neu hyd yn oed, Lle mae'r pump bwrdd yna dw i, dw i'n gallu ychwanegu ato fe, dwi'n gallu dileu pethau i ffwrdd, ond beth mae'r plant yn gallu neud yw dilyn y byrddau yna yn yn yr un modd y bydden nhw'n gallu dilyn chi ar Twitter neu beth bynnag. Yym, felly maen nhw yn cofrestru mewn i Scoop It a'n syml maen nhw'n dilyn y bwrdd. Chi'n gallu yym chwilio am destunau ar y top, beth bynnag yw eich yy diddordeb chi. Os sylwch chi fan hyn wedyn, mae pobl dwi'n dilyn yn barod fel Tutor to You, er enghraifft sy'n benodol i fusnes. Mae ei fyrddau fe neu testunau fe'n dod lan fan hyn a dwi wedi clicio ar Follow, felly dwi'n dilyn pob un o'i fyrddau fe, felly pan mae rhywbeth newydd yn dod lan fanna, mae'r wybodaeth yn dod trwyddo i fi. Felly, sut i sgwpio? Un, os cliciwch chi ar New Scoop fan hyn, yn syml, chi'n rhoi cyfeiriad y wefan mewn, a mae fe yn sgwpio, gobeithio. Os ai fyna, mae fe'n llwytho. Dyma fe'n codi, mae fe'n pigo fe lan ar ei hunan, a dwi wedyn yn gallu dewis, reit, i ble, i Pa destun? Mas o'r pump, i ble dwi am roi hwnna? Iawn, mae hwnna lan i fi. Um, os na i roi e am y tro mewn diddorol, dwi'n gallu gadael nodyn fan os dwi am, dwi'n tueddu beidio. A i chi sydd ar drydar ar Twitter, mae yna opsiwn o gysylltu fe gyda'ch cyfrif uh, ysgol chi, os oes i'n ei gael da chi. Felly byddwn ni'n clicio ar hwnna, a mae hwnna wedyn yn mynd ar Twitter hefyd i rai sydd yn dilyn e. Felly beth sy'n tueddu i ddigwydd yw maen nhw'n dilyn ar Twitter, Yym, ma hwnna'n dod lan yn eu feed nhw fel petai, a wedyn ma nhw'n dod draw fan hyn i sgŵp it i gael pip. Iawn, a tra bod na'n digwydd wedyn, yym, ma nhw fel arfer yn cael pip o gwmpas ar rai o'r pethe eryll sydd ma, yym, sy'n gallu fod yn dipyn o help, wrth gwrs, i ymestyn eu dealltwriaeth a'u gwybodeth. Ffordd arall o sgwpio yw, os na i mynd i yy rhyw wefan debs- debyg i y bbc, felly esguswn i bod yy, ch'bo, chi'n pori ar y we a chi'n dod ar draws rhywbeth Diddorol, esguswn ni taw yy hwn yw am y tro. Iawn, felly dyma'r um, erthygl diddorol. Yn hytrach na mynd nôl mewn i Scoopit a mas, chi'n gallu rhoi rhywbeth o'r enw bookmarklet lan fan hyn. Iawn, os ydych am help i gael e, rhowch waedd. Dwi'n clicio ar hwnna. Tra fy mod i'n darllen, mae hwnna wedi cysylltu yn awtomatig gyda Scoopit, a mae'r erthygl 'na wedyn yn mynd mewn i'r testun dwi'n dewis, so eto fydden ni'n rhoi e mewn un o reina yn dilyn yr un drefen â Gine, lle mae fe'n rhiaddu fo stifudan a mewn â fe, fi'n gallu cyhoeddi fe i drydar hefyd os dwi moyn. Felly dyna Scoopit, gwefan gwych yr wythnos, grêt i chi Hefyd yn grêt i'r myfyrwyr o ran dysgu nhw fel i gadw gwybodaeth yn drefnus yym a i wneud yn siŵr bod nhw'n cofnodi eu dealltwriaeth nhw hefyd yn hytrach na defnyddio ffefryts drwy'r amser. Ok, cofiwch ofyn os ydych chi am gymorth. Pob hwyl!